Ki te whei ao, ki te ao mārama. Me waiho, me hūnuku rānei. He huranga kōiwi tūpuna i Te Tai Tokerau e taukumekumehia ana e te hau kāinga o Matauri. Ko te manawa ū rānei o Nāhinara ki ngā kaupapa Māori i rehurehu tonu i tā rātou hui ā-tau i Ōtautahi, ā, he taupānga hou tā ētahi hapū i te puaha o Waikato hei ārahi i te manuhiri huri i te rohe. Kai ngā mātāwaka o te motu, tēnā koutou katoa. Kai te tōtara wāhi rua ngā Māori o Matauri i Te Tai Tokerau, mō te ara ki tua o ētahi kōiwi tangata, o mua kua kitea i te whenua. Ko Matauri X te kaporeihana, nō rātou te hōpuni hararei o Matauri i kite ai ngā kōiwi, ā, ko tā rātou hiahia kia hahua, ka tanumia ki te urupā. Engari e ai ki ētahi o te hapū o Matauri, me waiho ngā kōiwi ki tōna takotoranga. He kaupapa kua titia ki te ngākau o te tangata whenua. E mamae ana, e taimaha ana, e makariri ana taku ngākau i te mea ko ā mātou tākotokotoranga o ō mātou mātua tūpuna, ko Tīhauhautia, Really hurtful, it's really hurtful, makes you angry seeing what they're doing over there. I ara ake ngā raruraru i te hanganga mai o tētahi rori me tētahi awa poti ki reira kite ai ngā kōiwi. I tōna tikanga he mea waihanga te awa poti nei ki waho atu i te punenga i Matauri. Ā, kei te waihanga mai te awa poti nei mō ētahi whare hou, kai te whakaturia ki reira. And when they're putting in that access through the camping ground, so far they've hit eight koiwi. And we would like them to stop and come back here and put their boat ramp back here. E ai ki ngā māngai mō Matauri X, nā rātou te mana ki te puringa nei, ka whai hua te katoa i te whakatūnga mai o te awa poti.

exposed between eight and twelve bodies and they're whole bodies, they're not bones, bits and pieces of bones. Hei tā Matauri X, ko te whakaaro kia tanumi ngā kōiwi ki wāhi kē, ehara i te mea tauhou. Koe tērā te āhua, ā, mō ngā tau i muri, e kitingia e ngā kōiwi, kua hikingia e ngā whanaunga, E manako ana a Ngāti Kura me ngā hapū whai pānga ki te hui tahi me Mataurie-X ki te āta wānanga i tēnei kaupapa. Kahurangi katoa ana i Ōtautahi i te karapinepenetanga atu o ngā āpiha, o ngā mema, me ngā kaitūao o te rōpū Nāhinara mō tā rātou hui ā-tau i te mutunga wiki nei. I āta wānangahia ngā take o te wā i runga i te whai, Kē, kia tū ai rātou he kāwanatanga, engari arā anō ngā pātai mō tā rātou kawe i ngā kaupapa Māori. Anei te pūrongo a tā mātou karere take tōrangapū, a Whatitiri Te Wake. Ko te hui ā-tau e 86 a Te Pātina Hinara e tū nei. Tuatahi ki te pae kōrero ko te tākuta o te pāti.

Kāore ia mō te tapepe i tana whakaputa ake i ngā raru nui o te puna hahauora. Major trauma, waiting in a wheelchair for nine hours, how can that be any form of service that is a high quality service? I whakatakoto hoki te kaikōrero mō ngā take whānau ora, oranga tamariki, whanaketanga Māori hoki i ana whāinga. It's about the disparity that we have and the disproportionality that Māori are presenting in terms of the negative impact. A country with a government that.

equal voting rights and no co-governance of public services. I puta hoki i a ia te rautaki kia makere mai te hunga rangatahi i te takuhe kimi mahi.
If you're a young person and you don't want to work, I'm sorry, there are consequences for that and there will be sanctions around that as well. And as soon as you want to sign up and get on the plan, that's great, but we're here to get you to work. Ahakoa te aha he māmā te kite kei te hīkaka te pāti, i a rātou e āwhero nui nei kia tohua mai rātou hei kāwanatanga hou, Hei te kōwhiringa pōti a tērā tau. Ka titiri te wake, te ao mārama.
Kia whakatā tātou mō te pā poto, kai tua ake tonu, ko te Māori ka whai wāhi nui ki te haumanu, te rākau kauri i raro i te rautaki whakakore i te tuku mate kauri dieback. Kia ora mai anō. Ko ngā whānau hapu iwi ka whai tūranga nui ki te whakahaumaru i te rākau kauri i raro i tētahi mahere ā-motu hou mō te patu kīrea hei kaupare i te mate kauri dieback. He iwi e manawanui ana i tēnei mahere tiaki i ngā wāhi mōrearea, me te whakawhiu i te tangata ki te rima mano tāra, i ngā kamupene hoki ki te tekau mano tāra, ki te whawhati i ngā tikanga. Kai a Muriwai hei te roanga ake.
Kua whakatakoto te kāwanatanga i tētahi rautaki hou kia haukoti te horapa o te tuku mate kauri dieback, kia whakarauora hoki i ngā rākau kauri. It's really important for empowering or rather reinforcing Māori to to you know um, support that rangatiratanga, katiakitanga over the taonga. Ko tētahi o ngā aronga nui a Te Rautaki Tiakina Kauri mā ngā mana whenua e arahi i ngā kaupapa ārai i te tuku mate, ā, e ai ki a Eruera Ashby, e uru atu ana ngā momo mātauranga Māori e pā ana ki te taiao. Tikanga and what that looks like leading, I think it's an evolving space because for years we've had

actually implementing them on the ground and leading in those, um, you know, broader science um, approaches as well. He rautaki tēnei e whakatīnana atu i te kōrero mā te Māori mō te Māori. No one cares more than Māori and that's because they're in terms of you know whakapapa um, um,

Muriwai hei te ao mārama.
Ko ngā hapū o Te Puaha o Waikato kai te whakamahi i te hangarau hei āta hora i ngā kōrero tuku iho mō rātou whenua ki te hunga ka noho ki te puninga o te rohe. Ko Tūwhiri te ingoa o te taupānga e whai ana i te terenga o te waka o Te Winika ki roto i te rohe. Anei aroha mane.
Te Puaha o Waikato. Kei te pupuri tonutia ngā kōrero o nehe, me ngā taonga tuku iho, hei painga mā te katoa. It was really important I think for Ngāti Karewa, Ngāti Tahinga to be able to share their history with our guests and visitors that come and also our community because there is a lot of history in Port Waikato. You pass seventy seven papakainga on the way to get here used to be there but they're not there anymore because all our people had to move up into Auckland for jobs so they couldn't build on their own land. I mahi tahi ngā hapū o Ngāti Kārewa me Ngāti Tahinga ki te taha o Te Ara Journeys. ki te waihanga taupānga hou e kīa nei ko Tūwhiri, hei ārahi i te manuhiri ka kitea i te ara i whāia e te waka o Te Winika. So they go on a little journey umm and you go out of the park as well and you collect five chapters around Port Waikato umm and you learn about the journey of Te Winika and you're able to exchange those rewards umm these ones up here. for some real life rewards.
Ko te Kaunihera ā-Rohe te kaipupuri i te papa rēhia, heoi i te tau 2016 ka whakahokia atu ngā hapū o Ngāti Kārewa me Ngāti Tahinga. Whai muri i tōna rironga tuatahi ki ngā tau 177 ki muri, We shouldn't have had to pay anything for it but we cost us two and a half million dollars to get it back into hapu ownership. E tū ana ngā pou i te tomokanga hai tohu i te rangatiratanga o te iwi. Pou out the front is Ngāti Karewa and Ngāti Tahinga.

Tupuna who signed the Treaty o Waitangi here. Kai te takiwa o te wha tekau ma rima nga kainoho ki konei. Ka ngaringari ake nga manuhiri i te raumati. Nei ra nga ringa whakamahi i te taupaanga hou a Tuwhiri. And people think it's great, yeah, it's a terrific way, it's a good activity for our guests when they come here to the holiday park, um, they can do it in their own time, um, they just take out their device and they follow the story. Aroha Mane, Te Ao Mārama.
Ko te pukapuka tuatahi o Ko te tuatahi o ngā pukapuka takitoru a Monty Soutar mō ētahi pūrākau mātātoa o mua, kātahi anō ka puta. E mōhio whānuitia ana a Monty mō āna tuhinga mō ngā hōia Māori. Ko tāna ko te tikanga o āna pukapuka hou, he whakaatu i te āhua o te noho a te Māori ki tēnei whenua i ngā tau ki muri. I kōrero ia kia Muriwai hei.
He pakiwaitara e hāngai ana ki ngā pūrākau o te ao kōhatu. He rerekē ake tēnei pukapuka i ngā pukapuka katoa kei roto i ngā toa o Aotearoa nei, ā, i te mea koinei te pakimaero tuatahi e titiro atu ki te ao kōhatu, te ao Māori. I mua i te taengatanga mai a te Endeavour ki Tūranga nei. Mai i te rangahau ki te whakairo kupu, kua rua tau a Monty Soutar me tōna kotahi e hanga ana i tāna pātaka kōrero. Te wā i tīmata au te tuhituhi, ka pā mai te te mate korona ki Aotearoa nei, ā, koirā te lockdown tuatahi. Waimarie hoki au, ā, kāre tētahi tangata i tae mai ki taku whare ki te whakahōhā i au, ka taea au te tuitui, engari, kāre e taea e au te, te haere ki te whare wānanga ki te ako, ā, tēnei momo tuitui, arā te, te pakimaero. Nā reira i noho au Ki roto i taku whare, titiro atu ki te ipurangi, whakaako mai ki a au, me pēhea, me, me aha te aha, mō te pakimaero. He uaua tērā, nā te mea i noho mokemoke au. Ahakoa ngā whakapātaritari o te mate uruta, i koke tonu, kia rangona i ngā whāpito katoa i tōna karere. Te take i tuitui te pukapuka mō ngā uri, mō aku tamariki, me ngā uri o tēnei tipuna i roto i tēnei pukapuka, engari he ōrite ngā kōrero o tōku whānau, o tōku hapū, o tōku iwi ki ngā hapū me ngā iwi katoa o Aotearoa nei. Ko te tūmanako, ka pānui ngā Māori i tēnei pukapuka, ka whakaaro wētahi o ngā kaituitui Māori, te whakarāpopoto, te kohikohi, ngā kōrero e pā ana ki tēnā hapū, ki tēnā iwi, ki roto i te pukapuka. Hei te rima o Mahuru whakarewa ai te pukapuka nei e te Pirimia. Muriwai hei, Te Ao Mārama.
Tēnā au tonu mai, taihoa ake nei, Ka kōrero tātou ki tētahi toki o Te Aohaupoeiwai, a Roana Paterson, nō Ngāti Ruanui, mō āna mahi i roto i taua kēmu. Kai ngā iwi o te motu, tēnā koutou katoa. He toki o te ao haupoi wai a Roana Paterson nō Ngāti Ruanui, ā, kua arahina e ia ngā tīma haupoi wai ki ngā taumata whakataetae o te motu whānui. Ahakoa te torutoru o ngā kaitākaro Māori, uri nō ngā moutere hoki e aru ana i tēnei momo tākaro, hei tā Roana, kai te angitū mārika tonu taua tokoiti. Anei a Michael Cugley, Pia o Te Rito me te roanga ake.
Eke Panuku, Eke Tangaroa. Ko Roana Paterson tērā e whakapau kaha nei ki te whakatairanga i te tākaro haupoi wai ki te iwi Māori. I grew up in the water, um, I was lucky enough my whole whānau swam, um, my old, my younger brothers um, all played water polo when I was younger, um, and then I just the passion in watching the game, um, and now I think it's more so the coaching side of it for me. He toki tēnei uri nō Ngāti Ruanui i te ao hākinakina, i tākaro poitūkohu ki roto o Amerika i nāianei he kaiako haupoi wai. When I left college or high school here I was lucky enough to receive a scholarship overseas to play basketball in America and I stayed there for three years and then returned home.

Tokoiti noa iho te hunga i te Moana-nui-ā-Kiwa kai tēnei o ngā hākinakina, ehara i te mea he ngāwari ki te kuhu ki tēnei mahi. Like oh ko toku tu tino tumanako um to like grow the sport because it is very um Pakia orientated it's it's all like I would say it's elitist in terms of it costs so much money to do this and it's really hard to um for anyone to do it let alone No us Māori and Pacificas who do struggle with that type of stuff in that sense. Ahakoa te tokoiti o ngā kaitākaro, ka angitu mārika tonu te Māori, uri moutere hoki i roto i ngā hau poi wai, pērā i a Joe Kays. I tēnei wā tonu, kei te tukituki ngā kapa o Aotearoa i ngā whakataetae ā-ao. Right now actually at I want to say six thirty tomorrow morning the youth women play and they'll play for the rest of the week over in Belgrade so it's a little bit of an early morning start and then the youth men play overseas.
Kei te haere tonu ngā whakataetae korowai ā-ao mō ngā kōtiro ki Siberia. Whoi anō, mō ēnei kaitākaro e hiahia ana kia tū hei kanohi mō Aotearoa hai ngā tau e heke mai nei. Michael Cuckley, Te Ao Mārama.
Ki te netipōro i ngā taumāhekeheke hoa whenua kua riro i te kapa kaponga, te metara rau whero, whai muri i tā rātou turaki i Aingārangi i ngā whiringa toa mō te tūranga toa tuatoru, ko ngā tatauranga whakamutunga, e 55 ki te 48. Hei whakawhānui ake i ngā kōrero, kei konei a Maru Delamere mātanga hākinakina, Kia ora e te waewae, ka kama i pehea te ahua o te tākaro a tō tātau kapa i eke rānei ki ngā kawatau i te whāea e rātau?
Me kī pēnei, i eke rātau ki te taumata i wawatatia mō te whiringa whāiti i tākaro i te pō o te rā, o te hātarei, engari ko te kite pea i te tino tupu o te kapa, tāre atu wā tātou ka kite mehemea he hua i ngā whakataetae o te ao a tērā tau.
I pēhea ngā kaitākaro Māori i te whiringa me Tararau Whero ki tō titiro?
I kite i te tino pakari a Te Paea Selby Rickard i roto i tērā tūranga o te kaikuru me tōna hono ki a Grace Nueke me Gina Crampton, ā, ko te hiahia kia āta pakari kia tū ia hei tino raukura mō tērā kapa, hei rangatira o tērā taha o te Kōti. I kite anō hoki mātou i a Solutone Fitzpatrick e kaha ā, pakari ana i te hononga ki a Phoenix Karaka ki te mātau i a rāua i roto i te kapa Mystics. Nō reira, ā, me ngākau nui tātou ki te, tō tātou kapa, ā, ā tērā tau tātou ka kite ngā tino hua. Umm.
Kua ara mai a Ahameika ki tērā tihi taumata i roto i te whakataetae hoa whenua, me ohorere tātou i tā rātou ekenga?
Ehara i te mea me ohorere, kua kite pea i ngā hua o ēnei whenua pēnei i a Malawi, Uganda, nā ngā whakataetae ANZ Premiership, Suncorp Super Netball me te England Super League, ko ērā pea ngā tino hua mō ngā whenua kāre pea i whai wāhi i ngā tau ki muri. He mea pai tēnei mō te poitarawhiti o te ao, Kāre atu a tātou ka kitea tērā tau. He tau kotahi noa iho e toe ana ki te whakataetae o te ao, me aha a Kahurangi Noeline e pai ai tā rātou pupuri tonu ki te ipu? Oh, ko te mea pai mā Noels, kei te hoki mai a Amelian Ekenasio, ka taea hoki a Jane Watson te uru atu ki. ki te kapa a Karin Berger nā tana whara ki tōna waewae, wai hoki a Katrina Rore, nō reira, he nui ngā tāngata, ngā kaitākaro e āhei ana te uru atu, ko te mea kē, te kite atu ko wai ka āta eke tō rātou taumata tautoko i te whakataetae ANZ Premiership a te. tau e heke mai ana, mā reira pea ngā hua o te hunga e kaha ngana ana ki te uru ki tērā toko 12 a tērā tau. E tika ana kia riro i Ahitereiria te metara kou rā i Birmingham.
I tino kite mātou i te kaha pakari a Ahitereiria mai te kēmu i tākarotia e um, Jamaica i te kēmu tuatahi ki tērā kēmu tuarua. I kaha rātou te hoki atu uh, kia, ra, kia tino whakaroto, i kaha ki te mātou e ngā hononga i waenganui a Steph Wood rāua ko um, Gretel Tippett, uh, nā wai rā ka kite rātou i ngā hua uh, e eke tuatahi ai rātou. E hara i te mea he ohorere, uh, engari kei te kite pei te kaha ngana a tērā kapa. Me nui ake pea ngā tukinga a te kapa kaponga ki Ahitereiria e piki ai te kounga, māna me hoki anō pea ō tātou kapa ā-rohe ki te whakataetae o Ahitereiria. Oh, he pātai nui tērā. Ki au nei, me tino titiro tātou ki tō tātou ake whakataetae, Ehara i te mea me nui ake ngā kēmu, ā, ākene pea me titiro tātou ki te huarahi 12 ngā marama i mua i te whakataetae o te ao, he aha pea ētahi tino taumata e hiahiatia ana a NOLS kia eke ngā kaitākaro katoa, ehara i te mea ā, he torutoru noiho ngā kaitākaro e āhei ana te eke ki roto i te kapa kāponga, engari āhua 20, 25 pea ngā kaitākaro ka taea. Ko te pātai nui, he aha te nui o te ngana a ērā kaitākaro? Me kaha a whakapakari rātou e taea ai te eke ki ngā taumata pēnei Irene van Dyke, Maria Falau, Casey Williams me Laura Langman. Maru Delamere Matanga Hākinakina Tēnei te mihi nui ki a koe Tēnā koe. Kia ora. Kia tirohia e tātou ngā matapae huarere ki tō takiwā, āpōpō. Tuatahi ake ki Kai Taea, e kōmaru ana te rangi, he tūāua ka heke. Tāmaki Makaurau, ka, he rangi kōruki me te aha, ka tūāua, ka kitea. Hei te ahiahi, me ngā motu he kāpuapua, he ua. Te Whanganui ā Tara ka uaina koutou hei te ata hapara, Ōtautahi, he kapua i te rangi me te ua ka heke. Hai whakakapi ki Waihōpai e paki ana te rā he tōmairangi i te ata. A kāti, koina tā te ao e pupuru nei. Tēnā toro atu ki te whārangi ipurangi, te taupānga rānei a Te Ao Māori News mō te roanga atu o ā mātou kōrero. I whakakapi tō tātou hōtaka i tēnei pō, kia whakarongo ake tātou ki te reo wai tī o te angitū me tō rātou whakawātea. Tēnei te kete kōrero a Tūroa Te Onetū a Pai Tahi ka tau ki raro nei e. Mauri ora!